Reading will come from the book of Prophet Jonah. God talked to Jonah again, say, Stand up, go Nineveh, where be big city. Go tell them wait till I send you. Jonah no waste time. He waka go Nineveh. As God don't command am. The city big well well. It dey take like three days to waka finish. Trainer don waka one day enter inside the city. Im begin shout say, Una get only 40 days remain. Nineveh go scatter finish. The people of Nineveh hear am. Dem believe God. Dem declare fasting. Everybody from big man to small pikin wear cloth of sorrow. di tori reach di king, im comot im royal cloth, wear cloth of sorrow, sidon for ashes. Im come make decree say make man and animal, cow and goat no chop, no drink water, make all of dem wear cloth of sorrow and shout to God. Make everybody change from im bad life and wickedness. Who know They be God go pity us, cancel the punishment, and we no go die. God see as dem repent, im change im mind, he no destroy Nineveh again. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The response na, If God dey count sin, who go fit stand? From deep trouble, I dey cry give you. O Lord, hear my voice. Make your ear hear my prayer. If God dey count sin, who go fit stand? If you mark sin, O Lord, who go stand? But na you get forgiveness, na why we dey respect you.

She get one sister wey dem dey call Mary. Mary just sit down near Jesus, dey hear him word. But Martha dey run up and down dey serve food. She vex go meet Jesus say, Lord, you no care say my sister leave me make I dey do everything alone. Tell her make she come help me now. Jesus answer, Martha, matter. You dey worry yourself with plenty things, but only one thing really matter. Make we don choose the better path, and nobody fit take am from her. The Gospel of the Lord. Reflection Brothers and sisters, today gospel na about two sisters

Martha vex, Lord, you no go care say my sister leave me dey do everything. Tell her make she come help me now. But Jesus answer, Martha, Martha, you dey worry yourself with plenty things. Busyness no be the same thing as closeness to God. Martha dey serve Jesus with hand, but Mary dey listen to Jesus with heart. Sometimes we dey busy with plenty activity, even church work, or we forget the main thing to stay close to Jesus. Jesus dey value presence pass performance. Mary no dey cook, she no dey wash plate, she just sit down dey hear. Jesus talk say na better part. Meaning say, sometimes na relationship with God matter pass the hustle. Too much worry dey blow God word. Martha dey drag herself with stress, worry and vexation. Jesus call her twice. Martha, Martha, like person wey need to calm down. Same way, our wahala and hustle fit make us forget to pray, forget to hear God. Balance dey important. No be say Jesus condemn matter work o, serving dey important. But he show say listening to him must come first. Na from there, strength to serve go come. Some of us dey busy with hustle morning till night. but no time to pray. Jesus dey talk, calm down, make I dey first. Some dey busy even with church activity, choir, usher, committee, but heart no dey hear God word. Jesus dey remind us na better path Mary choose. Sometimes we go vex say others no dey do enough, like Martha vex for Mary. But Jesus dey redirect us back to the main focus in word. Life gets many distractions, but na only one thing dey necessary to stay close to Jesus. Service dey good, but relationship with God dey greater. Choose the better path every day. Prayer, listening to God. time with Jesus. Make we pray. Papa God, no let hustle and worry carry me away from you. Give me heart like Mary, where they choose your word above everything. Make I no just deserve with hand, but make I dey sit down with you, hear you, and love you. This we pray through Christ our Lord. Amen. Prayer to the Holy Spirit. Holy Spirit, where they shine light and show love. May you be true love

wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me na you go guide me na you go show me road so i go fit always follow you well as true pikin we dey ask all this one through jesus christ our lord amen the magnificent my soul dey hail baba god My spirit dey join for God wey save me. He look my low level life with better love. From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me, and holy na him name. He dey show mercy for people wey fear am, generation after generation. He show power with him strong hand.

and all im pikin dem forever. Make glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit, as ye be from beginning, ye still be now, and in go remain forever and ever. Amen.